Sen haçan adam boljak? diýilýän sözleri häli şindi durmuşyňda eşitýäňmi? Onda şu wideony soňuna çen diňle. Bu soraga jogap bermezden ozal, öňdäki Maral Durdyýewaly wideom hakynda azajyk tezis geçmekçi. Köp sag boluň mähriban podpisçikler, prosmotr boýunça-da gowy golladyňyz, kommentariýa boýunça-da hemme wideolarymyň içinde iň top bir. To jest kommentariýa boýunça iň birinji wideom bolup geçýär. Ýöne şu ýerde kommentariýalar näme elbetde ikä bölünýär, öwýänem bar dogry gollaýan diýen, döwýänem bar dürli temalarda. I meň şu wideom ýazmaklygymyň sebäbi ýaňky soraga jogap berjek soňunda Esasy men hakynda biynjalyk bolýan adamlar. Indi heýterler men bilýädim çykan arenamy meýdanymy to ýest süýjsem bolýa açsam bolýa men jemgyýete çykdym men muny kabul edýän meň bilen normalny hemme zat ýöne meni goraýan ejem kakam garyndaşlam joralam alada etýä şo heýterlere bir zat diýäýdä Näme işi bar seň daşky keşbiň dodagy bilen? Näme işi bar seň ýoldaşyň aýdymçy seň aýdaňda näme? Näme işi bar saňa töledilermi diýýär. Bolýa menem ýazaýyn diýdim. Indi mähribanlar aýdasym gelýän zat Beýik Alla Tagala maňa şu keşbi eçildi. Men gaty dowolny, Allajana şükür etýän. Şu dodagyma, şu gaşyma, şu gözüme, Allajana şükür.

Belki, men, sen erkek adam, utanaňokmy aýal adamyň daşky keşbine at dakmana? Kemsitjek bolýaňmy diýibem wideo düşürip bolardy diýen, ýöne men o wideony düşüren bolsam, şoň bilen deň derejä düşdügim bolýa, tim bolýa upomenuje eden bolsam. Men o zatlary halamok. Men köplenç bu ýagdaýlarda, türkmençilikde bir gowy nakyl bar, samsyk bilen gürleşeňde, kitap bolup, sessizligi, sessizligi saýlaýan. Sebäbi utandyrmaklyk diýmek size bir zat öwretmeklik diýmek. Siz bolsa öz ýeriňizde, her kim özüne göwni ýetýär. Şonuň üçin aýdyň, goýuň, ýöne meni diňläp, Kelläňizdäki ine, nerwlar diýersiň, nerw öýjükler aýlanyp ýör. Şo nerw öýjükleri köp zatdan dolduryp bolýar. Mysal üçin, meni diňleýän, lezzet alyp, durmuşymy üýtgeýär diýip bölüşýän adamlar, ýanyma gelýän adamlar, bularyň köpüsi dofaminden, serotoninden dolup gitýärler we durmuşyny dowam etýärler. Ýöne siz gaharlanýan bolsaňyz, siz nerw öýjükleriňizi elbetde kortizoldan doldurýaňyz. Hawa, belki siz adamy kemsitmekden lezzet alýan bolsaňyz, diýmek siziň nerwiňiz nädüzüwräk azajyk. Çagalaňyzy nähili terbiýeleýäňiz, ony özüňiz bilýänsiňiz-ä, men sizi zat öwretjekgä, tak što vsё normalno. Indi, diýýän sözüm, saňa pul tölendimi, ýoldaşyň şeýle bolmadyk bolsa sen gürlemezdiň diýlen sözüň arkasynda jogap bermeklik üçin men mekdebi gutardym, mekdepde gowy bahalar ile gutardym. Diňe bäşlik. Altynjy mekdep yzyndan Şatlyk şäherindäki ýöriteleşdirilen mekdep. Ondan soň uniwersitete girdim, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetine. Yzyndan dokuz ýyl mugallym bolup işledim, ýigrimi birinji mekdepde. I mugallym bolup işlän döwrümde dokuz ýyldan soň şeýle bir bäsleşik bar, ýylyň mugallymy, oňa gatnaşdym, şäher tapgyr, welaýat tapgyr we döwlet derejesinde Türkmenistan boýunça tapgyrynda baş baýrak alym-da, Ýylyň mugallym iki müň on iki ada mynasyp bolup, hormatly Prezidentimiziň adyndan sowgatlary aldym. Iki müň on üçünji ýyly öňdebaryjy diýilýän ada mynasyp boldum-da, hormatly Prezidentimizden sowgat aldym. Ýylyň zenany iki müň on üç bäsleşiginde ýer aldym, hormatly Prezidentimizden sowgat aldym. Diýjek bolýanym, meň şu gürleýän sözümiň arkasynda uly many ýatyr. Diňe bir mugallymçylyk däl, mugallymçylyk kärimde elbetde ýylyň mugallymy bolmak üçin, diňe sen gowy sapak okutýanyň üçin däl, sen görelleli mugallym bolanyň üçin däl, diňe seň okuwçylaryňam ýer almaly, ders bäsleşikleri, daşyndan taslama bäsleşikleri, döredijilikli Ýylyň okuwçysy bäsleşiginde döwlet tapgyrynda baş baýrak alyrdanym üçin şo zatlar üçin şonýaly halat-serpaýlar, sowgatlar gowşurylýar. Düşünýäňiz? Ondan daşary diňe bir jemgyýetçilik işinde däl, eýsem çagalamada seredip ýetişýänim üçin men arkaýyn gürleýän. Tüweleme çagajyklamyň jany sag bolsun, ýoldaşymyň jany sag bolsun. Bileje terbiýeläs uly gyzymyzy şu wagt, tüweleme, eýýäm gyşagaş bolup, Parlap uçmaly wagty on ikinji klas okuwyny saýlaýar. Şoň üçin-de öz dördünji klasdan bäri gatnaýan sportuň badminton görnüşindäki gatnaýan sportuny ýatdan çykaran ony ýaňy ýakynda Özbegistan döwletine gidip geldiler we Türkmenistan on bäş ýyldan bäri baýrakly ýer alanok, şol sportuň görnüşi boýunça üçünji ýeri alyp geldi diýseň, begenýän we buýsanýan. Düşünýäňiz, ondan daşary wideolaňda Meň durmuşym siziň wideolaňyzy görüp üýtgedi diýilýän, ýanyma gelip aýdýan adamlaryň, jaňlaşýan adamlaryň bilen bilelikde men şahsy kämillige tarap barýan diýip arkaýyn gürledim. We hälki soragyma jogap, Adam bolmak üçin birinji gerek zat niýet. Men şony aýdyp geçeýin, galan zatlary indiki wideomda nesip bolsa, ikinji çästi bolar. Esasy seň niýetiň gowy bolmaly. Maral Durdyýewa prosta daşky keşbine serediň ine wideo ýasalanada ýüzi mähirli, nurly, gowy zenan. Yzgytsyz bir nejis aýal bolan bolsa niýetem gowy däl bolup sungat adamlar şeýle adat adamlar şeýlede men gollamaýadym prosta şeýlede tanyş däl ýöne salam selimim bar ýöne hakykatdanam ýüzi nurana gowy aýal bolup şoň niýeti erbet bolman aýdanyna doly derejede düşünip öz durmuş tejribämem toplap şo wideony çykardym. Düşünýäňiz? Aýtjak bolýanym, sungat adamsyna-da, ýan ýoldaşym, wagt diýilýän zat ýok olarda. Bir eser döretdim, girýä studiýasyna, günläp, aýlap bolýa. Bir eser döretmek üçin, bizi begendirmek üçin, bizi ýaşatmak üçin arka tarapynda. Düşünýäňiz? Olar şoň üçin howada uçup ören ýaly kellesi. Sebäbi-nä, men diýdim-ä geçenki sapar, ine, meň üçin şu gurbakajyk wideolaryň dolanýa. Ýöne olar üçin bul başga bir eser. Bu hakda kino-da düşüribilýär, aýdymam döredibilýär. Ony adaty adam edip bilenok. Şonuň üçin sungat adamlary üýtgeşik bolýar. Biz üçin bir eser döretýär diýip aýtjak bolany. Düşündiňiz? Haçan adam bolarsyň diýen soraga-da ikinji wideomda jogap berer nesip bolsa. Wideony soňuna çenli diňläniň üçin